dwar opportunitajiet indaqs. Tajjeb nilqagħkom għal dan il-programm bħalma tafu dan huwa programm imtella' mill-forum Opportunitajiet Indaqs, forum li issa żgur li drajtu li l-ħidma tagħna hija li tiġġieled il-diskriminazzjoni, l-għan tagħna jibqa' li noħolqu opportunitajiet fejn hemm iktar sfidi sabiex irridu nagħmlu dan, dan ukoll sabiex dejjem navviċinaw dik is-soċjetà ġusta li tippromwovi inklużjoni soċjali kif ukoll diversità. Bħalma tafu, il-Forum Opportunitajiet Indaqs hija imqassma fuq erba' sottokumitati, però ta' min nagħti daqsxejn ta' update għax dan l-aħħar komplejna nwessgħu r-remit tagħna. S'issa konna qegħdin naħdmu fuq l-erba' sottokumitati tad-diżabbiltà, dak ta' sexual orientation u gender identity, dik tal-età li tinkludi tfal u anzjani, razza u reliġjon u dan l-aħħar proprju wessajna r-remit tagħna sabiex qegħdin ninkludu wkoll illi nilħqu d-drittijiet mhux biss tal-annimali iżda wkoll is-sidien tal-annimali, jiġifieri l-ħidma tagħna dejjem qiegħda tikber. Proprju ninsabu fi żmien partikolari, fi żmien partikolari għal ħutna illi jgħixu magħna hawnhekk fostna Ġewwa Malta, qed nirreferi li ninsabu f'perjodu partikolari ta' dak li jissejjaħ bħala Ramadan, huwa perjodu importanti ħafna għall-komunità Mużulmana u l-Partit Nazzjonalista propju għal din l-okkażjoni li tant hija importanti għall-Mużulmani aħna ħadna ħsieb li nhar it-Tlieta li għaddew il-Forum Opportunitajiet Indaqs organizza iftar, iftar fl-okkażjoni tar-Ramadan. Dan huwa mod ieħor li l-Partit Nazzjonalista qiegħed juri li jeħtieġ illi nibqgħu naħdmu sabiex nifhmu dejjem iktar lil xulxin. Jiena diġà kelli l-opportunità li l-ġimgħa li għaddiet għedtilkom, għedtilkom illi għandna darba għal dejjem nevitaw kummenti bħal jmorru lura f'pajjiżhom jew inkella dik il-mentalità ta' aħna u huma. Kliem bħal dan żgur illi ma jagħmilx ġid. Il-Partit Nazzjonalista jrid jibqa' jiddjaloga mal-komunitajiet differenti li jinsabu ġewwa Malta kif ukoll ma' komunitajiet ta' twemmin differenti. Nibqgħu ntennu illi aħna partit ta' kulħadd u kulħadd għandu postu fil-Partit Nazzjonalista. Illum propju se nitkellem mhux biss dwar ir-Ramadan u dwar l-attività li tellajna bħala Forum Opportunitajiet Indaqs, però se nitkellem ukoll dwar din id-diversità ta' komunitajiet li jinsabu madwarna kif ukoll b'mod partikolari twemmin differenti li jħaddmu komunitajiet differenti li llum il-ġurnata huma parti mis-soċjetà Maltija. Sabiex inkompli nitkellem propju dwar dan is-suġġett għandi l-pjaċir nilqa' miegħi lil Laik Ahmed Atif li huwa l-President tal-Aħmadija Mużulmana ġewwa Malta. Nilqa' miegħi wkoll lil Wayne Hewitt illi għandu dan is-suġġett ħafna għal qalbu, huwa wkoll membru tal-Forum Opportunitajiet Indaqs, fil-fatt huwa is-Segretarju Internazzjonali tal-FOIPN, u ma jistax jonqos li għandna lil Dunja li għalkemm sfortunatament ma tistax tinsab magħna preżenti hawnhekk ġewwa l-istudio, Dunja Borg, illi hija ċ-Chairperson tas-Sottokumitat ta' Razza u Reliġjon illi nistgħu ngħidu li organizzat totalment dan l-iftar u li tmexxi b'mod għaqli wkoll Dan is-sottokumitat Dunja hija wkoll kandidata għall-elezzjoni ġenerali f'isem il-Partit Nazzjonalista. Jiena nixtieq nibda il-programm qabel ma niftaħ id-diskussjoni ma' żewġ mistiedna li għandi preżenti hawnhekk se nagħmel kollegament telefoniku ma' Dunja sabiex propju tagħtina rendikont dwar l-attività tal-iftar. Dunja? Hello. Dunja, nirringrazzjawk talli ingħaqadt magħna permezz tat-telefon, jiddispjaċina li ma stajtx tkun magħna preżenti hawnhekk fl-istudio. Dunja, għidilna daqsxejn, din hija l-ewwel nett it-tielet darba illi l-Forum Opportunitajiet Indaqs organizza dan l-iftar. Kif nibtet din l-idea, Dunja, naf illi kienet totalment idea tiegħek, Jekk intix kuntenta b'dak li qiegħed jsir u forsi tina daqsxejn ta' rendikont. Nsellimlek Graziella u nsemmi l-semmiegħa kollha ta' Radio One u One. Skużawni ma stajtx inkun preżenti llum, kelli xi ħaġa oħra personali. Jiena bħala ċ-Chairman ta' Razza u Reġjon ta' dan il-forum kburija b'daw dal-suċċess li qed nagħmlu. Jiġifieri aħna bħala forum, tar-razza u r-reliġjon qed niffukkaw fuq l-oriġinijiet kollha, fuq il-kuluri, fuq races u fil-fatt ilna tliet snin naħdmu f'dan ix-xogħol li ltqajna anke ma' ħafna NGOs anke mħabba reliġjonijiet differenti qed norganizzaw ħafna affarijiet differenti mill-oriġinijiet kollha flok ma nagħmluhom fid-Dar Ċentrali qed nagħmluhom anke barra. U fil-fatt di jiena kburija b'di t-tielet sena li qed norganizza da l-iftar li għal ħutna l-Musulmani kif tafu li da xahar ta' talb, xahar qaddis, ta' xahar tal-mħabba u kburija ħafna anke bin-nies li ġew anke b'ħafna NGOs. Jiġifieri din l-attività ma kinitx għall-Musulmani biss li kien anke mistiednin f'din l-attività kienu ħafna NGOs li jaħdmu anke ma' dawn in-nies ta' razza u ta' reliġjunijiet differenti. U kien is-suċċess ħafna. U grazzi għal kull forum u għall-grupp kollu li naħdmu flimkien. Aħna, l-ewwel nett jiena nixtieq personalment nirrigrazzja lilek illi naf illi tant tieħu xogħol sena wara l-oħra sabiex inti ittella' dan l-avveniment. Dunja, hemm xi ħaġa oħra li għandek ippjanat li inti tixtieq jew inkella b'mod partikolari Tixtieq li s-Sottokumitat jindirizza bħalissa fis-sitwazzjoni preżenti li qegħdin ngħixu fiha bħala soċjetà. Fil-fatt anke bħala soċjetà anke n-nies li ltaqajna magħhom, hemm nies li ltaqajna magħhom individwali, hemm NGOs li ltaqajna magħhom bħala gruppi u l-suċċess li qed nagħmlu aħna wkoll li qed nipprova aħna stess nifhmu, nifhmu anke l-bżonnijiet tagħhom, x'nistgħu aħna bħala forum nistgħu ngħinuhom u fil-fatt anke aħna qed nitgħallmu minn dawn l-affarijiet li qed niltaqgħu magħhom u fil-fatt anke qed nindirezzaw ir-rassiżmu f'dan il-forum ukoll anke l-igwaljanza wkoll anke fil-post tax-xogħol għandna post tax-xogħol li jkun. Xi tħossi li hija l-iktar problema li tiltaqgħu magħha, Dunja? L-iżjed problema li niltaqgħu magħha li n-nies mhux qed jarawk bħala persuna, In-nies qed jarawk jew bħala reġjun tiegħek, jew bħala kulur, jew bħala, u dik qed isibu ħafna diffikultà. U hawn dawn kollha minnhom mhux barranin biss, hawn Maltin li huma Musulmani, hawn Maltin li huma għandhom l-reliġjunijiet oħra, hawn Maltin li għandhom ġilda skura pereżempju, hawn Maltin ma qed jitħalltu, qed jiġu jiġu f'keffa waħda mal-barranin. U fil-fatt qed isibu ħafna diffikultà anke fil-xogħol. U anke min hu miżżewweġ, barranija jew barrani, qed isib dad-diffikultà. U aħna qed. Nippruvaw aħna bħala forum li dawn in-nies ikunu opportunitas ndaqs ma' kulħadd, jiġifieri d-drittijiet tagħhom jistgħu jieħduhom bħal ħaddieħor. Daqs jgħixu f'din il-gżira Maltija, għandhom dritt bħal ħaddieħor, qed jaħdmu bħal ħaddieħor, qed iħallsu taxxa u bolla bħal ħaddieħor. Mela għalfejn nagħmlu din id-differenza bejniethom? Jiġifieri din tħoss li hija bħalissa l-ikbar sfida li qiegħda tiġi ffaċċjata llum il-ġurnata? Ħafna, ħafna u speċjalment fix-xogħol u fl-iskejjel, it-tfal. It-tfal, anke t-tfal, ma rridux ninsew aħna mhux qed niffukaw anke, aħna qed niffukaw fuq il-familja kollha. Il-familja, l-iskola, ix-xogħol, barra, qed nipprovaw anke aħna nifhmu. x'inhi r-raġunijiet li qed jkunu dawn il-problemi. Mbagħad nibqgħu nittekiljaw u nipprovaw ngħinu kemm nista' jkun li ngħinuhom aħna stess. Ok Donia, nirringrazzjawk ħafna, nawgurawlek aktar ħidma. Grazzi għal dak ir-rendikont, dak huwa rendikont proprju. U nixtieq ningrazzja lill-mistiednin kollha li ġew. u anke lilkom ukoll li qed twasslu dal-messaġġ li n-nies ikunu jafu bih ukoll. Aħna nirringrazzjaw dejjem lilek Dunja għall-ħidma tiegħek fi ħdan il-Forum. Wayne, propju naħseb tajjeb illi tgħaqqadt ma' dak illi kienet qiegħda tgħid Dunja qabel ma propju nitkellem ukoll ma' Latif. Qegħdin ngħidu fuq il-ħidma tal propju ta' dan is-Sottokumitat Razza u Reliġjon. Donna Dunja semmiet iktar problemi, mhux problemi, jew sfidi li għadhom jiffaċċjaw in-nies fil-ħajja tagħhom ta' kuljum, dawn il-barranin jew min għandu twemmin differenti. Inti s-sena li għaddiet kont li ħriġt bl-idea, ħadt l-inizjattiva li propju għedtilna ejja norganizzaw l-ewwel Multi Faith Conference illi laqgħat għall-ewwel darba flimkien naħseb jekk inħalli f'idejk tkun tista' iktar tispjega u forsi tispjega fl-ambitu ta' dak kollu li qiegħda tgħid Dunja kif tista' tgħaqqad il-konferenza li ġiet organizzata u nittama li din is-sena nagħmlu oħra u nagħmlu propju tema illi tkompli tibni fuq il-problemi li semmiet Dunja. biex intejbu s-sitwazzjoni preżenti. Jiena, grazzi Alla, fuq kellna l-opportunità wara l-konferenza li għamilna s-sena li għaddiet, għamilna programm ieħor. Jien nixtieq nfakkar is-semmiegħa tagħna illi bil-kritika kollha li jkollu l-Partit Nazzjonalista, il-Partit Nazzjonalista kien is-sena li għaddiet l-ewwel partit fl-istorja naħseb tal-pajjiż li għamel konferenza fejn ġab fehmiet differenti, reliġjużi madwar mejda u għamilna konferenza fejn kulħadd, fil-preżenza anke tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista, Dottor Simon Busuttil, qal tiegħu fuq l-isfidi u fis-sitwazzjoni li jgħaddi fiha meta jkun qiegħed jgħix ġo pajjiżna. Dan ovvjament jirrefletti dak li hu l-pajjiż u li hu llum il-ġurnata l-Partit Nazzjonalista wkoll. Il-Partit Nazzjonalista. Huwa għawsalla ta' fehmiet differenti ta' nies li jiġu flimkien biex jibnu politika għall-ġid tal-pajjiż. M'għadniex ngħixu, illum f'sitwazzjoni, f'dinja globalizzata, m'għadniex ngħixu f'pajjiż fejn kulħadd għandu fehma waħda li hija prevalenti. Hemm ħafna nies Hemm ħafna barranin li qed jidħlu Malta, anke mill-Unjoni Ewropea, li għandhom fehmiet reliġjużi differenti. Hemm numru kbir tal-popolazzjoni Maltija li forsi m'għadhiex tipprattika r-reliġjon bħalma konna nipprattikawha fil-passat, u hemm numru wkoll tal-popolazzjoni li jipprofessaw li ma jħaddnu l-ebda reliġjon. Ovvjament, il-Partit Nazzjonalista bħala partit, kbir irid ovvjament irid ikun partit illi jkun preżenti u u jara illi ċertu sfidi għal ċertu nies illi għandhom fehmiet differenti u reliġjonijiet differenti dawn jittaffew u jitnaqqsu. Jiena naħseb illi Però fil-prattika, fil-prattika. Il-forum Opportunitajiet Indaqs fil-fatt. Qed naslu fil-fatt. Il-forum Opportunitajiet Indaqs naħseb kien inizjattiva illi

Qed ngħinek dwar hekk. Qed nagħmlu pontijiet importanti fejn qabel forsi l-partit lanqas biss kellu pont ta' komunikazzjoni ma' ċertu minoranzi fil-pajjiż. Illum il-ġurnata naħseb b'mod proattiv, lanqas biss ngħidlek li hu reattiv, jiġifieri ovvjament il-konferenza li għamilna s-sena li għaddiet hija testment ta' kemm aħna qed inkunu proattivi ma' reliġjonijiet differenti. Ekku. U Inħares 'il quddiem illi din is-sena nerġgħu nagħmlu din il-konferenza li nixtieq illi tkun anke akbar u nilħqu anke x'għidulu fehmiet iktar differenti forsi diversi milli kellna s-sena li għaddiet. U forsi, forsi Wayne, anke ninkludu wkoll din id-darba illi ninkludu propju dawn id-diffikultajiet illi għadhom. nies u komunitajiet differenti jiffaċċjaw. U hawnhekk forsi nixtieq indaħħal daqsxejn il-Lajk Ahmed Atif. L-ewwel nett għal darbohra nirringrazzjak illi qiegħed hawnhekk. Kif qiegħed jitkellem tajjeb Wayne u tkellmet ukoll Dunja, mill-esperjenza personali tiegħek illi inti ilek tgħix hawnhekk u president ta' komunità sħiħa, tħossuhom ukoll dawn il-problemi illi proprju semmiet? Grazie Dunja. L-ewwel nett jien irid ukoll nirringrazzjak għall-istedina tiegħek. Dawk il-problemi iva jeżistu imma bid-djalogu, bid-diskussjoni nistgħu nindrizzaw dawk il-problemi, dawk is-sfidi u jridu nistgħu nimxu 'l quddiem. Għax f'kull żmien, għax fil-istorja tal-bniedem dejjem jeżistu dawk il-sfidi. Imma l-aħjar huwa li kif flimkien bid-diskuzzjoni, bid-djalogu biex insiru nafu xulxin iktar, niġu madwar il-mejda. Meta niġu madwar il-mejda jien ċert li bħala bnedmin aħna nistgħu negħlbu kull sitwazzjoni ħażina mill-ħażina lejn aħjar. lejn tajba. Dawk kif semma wkoll ħabib tiegħi Vejn, il-Partit Nazzjonalista sena l-oħra organizzata dik il-konferenza Interfaith Conference. Dawn ukoll fil-komunità tagħna għax dawn dan kienet fuq il xnedu on the platform of politics imma aħna fil-platform tal-komunità tagħna ukoll nagħmlu dawk il-konferenzi U mhux illum, mill-bidu tal-komunità aħna nagħmlu dawk il-konferenzi fejn in-nies tal-fehmijiet differenti u anke politiċi, f'Malta wkoll bdejna fl-2009, kull sena nagħmlu dak il-darba konferenza fejn nistiednu il-mexxejja reliġjuża, ukoll il-politiċi li naf u nemmen li flimkien meta niddiskutu joħorġu ħafna punti tajbin u jien naf li ħafna drabi n-nies jiġu u meta joħorġu mill-konferenza jgħidu li ġejna bil-fehma differenti imma issa ħadna ħafna affarijiet pożittivi u li tgħallimna minn din il-konferenza. U wkoll irid biex insemmi Naħseb fi 2011 jew tnax il-Kap tal-Partit Nazzjonalista, Doctor Simon Busuttil, ukoll ġie u indirizza dik il-konferenza darba. U Kien għandu. għadu naħseb bħala MEP. Iva, dak bħala MEP, iż-żmien. bħala MEP, bħala Membru Parlamentari Ewropej, ġie u indirizza l-konferenza tagħna u di fi di di din is-sena dik is-sena il-punt kien li. Għadu hemm post ta' reliġjon fi din id-dinja moderna? U dik il-punt u jien ukoll ngħid li verament għamel taħdita sabiħa indirizza indirizz tiegħu kien verament punti għax kien kellu ħafna esperjenza fil-Ewropa, fil-lokal u l-punti li semma kienu verament importanti. U jien, Ngħid li bħala wkoll il-punt ieħor li l-iftar kif qed niddiskutu dan ukoll il-punt vera importanti. Għax meta niġu ħadejn ix-xulxin, ħafna nies li għandhom biża' li possibbli meta niġu ħadejn ix-xulxin Ħa jmorru lejhom jew jiġu għalina, pereżempju wieħed nbiddlu l-fidi ta' xulxin. Naħseb li dik hija idea żbaljata. Qed tgħid li dak li jkun jibda jibża' li se titlef mill-fidi tiegħek nies li jemmnu f'dak li temmen inti u jmorru għal reliġjon oħra. Iva. Imma jien ngħidli le, dan huwa punt, huwa l-għażla ta' kull bniedem li jekk irid jemmen, fil-reliġjon jew fil-filosofija partikolari għandu d-dritt jemmen jew ma jemminx. Imma meta niddiskutu, nagħmlu djalogu, aħna nifhmu x-xulxin. Per eżempju, nagħtik eżempju li issa qed niddiskutu fir-Ramadan u ħabib tiegħi minħabba l-imħabba u r-rispett ġabli l-ilma. U bħala fir-Ramadan, aħna ma nixxorbux. U dak kif nista' nifhmu? Nista' nifhmu għax diġà kelli f'moħħi li meta niġu ħaddejn xulxin, nifhmu. Ħa nagħtik eżempju ieħor ukoll. Darba kelli appuntament importanti ma' Isqof ta' Malta, mhux il-preżent, ta' qabel Paul Cremona, U jien għax għandna wkoll din tradition, tradition li meta jmorru niltaw level darba, nieħu xi ħaġa magħna. U ma konx naf x'innieħu, iċċempilt li ħabib tiegħi huwa Godfrey Magri, verament ħabib ta' ħadejn qarib qalbi, u għedtlu li jekk nixtri xi perfume tajjeb għax ma nafx, qalli li le, Qed li għaliex? Għalli ħafna drabi i. Il-fwieħa. Iva, il-fwieħa hija I mean somebody, some people they think bħala luxury. U l-qassisin possibbli ħafna drabi ma jħosshomx li jużaw dik il-luxury. Huma jħossu bħala l-akbar għax. Dik hija l-użanza jiġifieri ta' l-isqo kif kienet inti kellek tagħraf x'għandek tieħu u ma tiħux u inti tgħallimt ukoll illi f'dik ir-reliġjon ċerti affarijiet ma jmorrux. Hekk hu. U hekk hu għad dak jekk ma kellix ċans biex nitkellem miegħu ma kontx naf. U għalhekk ngħid li meta niġu. Iktar ma niddiskutu u nitħalltu flimkien, però għadu kemm għadda, għadha kemm għaddejt kumment lanqas seta' jkun iktar f'waqtu u bl-iktar mod prattiku forsi tajjeb nispjegaw lis-semmiegħa x'ġara li aħna bħalissa għadhom kemm ġabulna Tat Silma ġifieri kif inkunu għaddejjin bil-programm u proprju ara kemm hu tajjeb illi nitħalltu ma' dak li jkun, kif tajjeb qiegħed jgħid Latif, illi għax qegħdin fir-Ramadan, matul il-ġurnata, u forsi issa tista' tispjegalna, kif inhu allura mqassam ir-Ramadan, xi tkunu qegħdin tosservaw u fiex jikkonsisti r-Ramadan, imma permezz li nitħalltu ma' xulxin se nagħrfu wkoll iktar l-użanzi ta' xulxin. U se ġġibni wkoll għal punt ieħor, allura jekk għandkom din l-użanza li fir-Ramadan ma tiklux matul il-ġurnata kollha u ħafna minnkom intom tidħaltu magħna ilkoll, jiġifieri tmorru taħdmu, toħorġu fuq il-postijiet tax-xogħol u kulħadd jibqa' għaddej bil-ħajja tiegħu normali fl-użanzi tiegħu. Dik teffettwakom lilkom? L-ewwel nett jien irrid insemmi il-punt it-tieni punt l-ewwel li aħna bħala komunità inħossu li aħna Nippratikaw Ramadan, insomu aħna, l-oħrajn le. Dan mhuwiex tajjeb li nifforzaw l-oħrajn li jekk ma nieklux ħaddieħor m'għandux dritt biex jiekol jew ma. U kulħadd, il-Musulmani kollha jridu josservawh ir-Ramadan? Iva, ħa ngħidlek, hemm is-sawm huwa obbligattorju għal kull Musulman, imma l-Musulman li huwa adult Huwa mhux marid u mhux fuq il-vjaġġ, imma jekk huwa mhux imsiefer, mhux marid, adult, iva, obbligatorju għalih biex isum għal 29 jew 30 ġurnata kull sena fix-xahar Iżlamiku li huwa x-xahar lunari, lunaru, Ramadhan, u fis-sawm filgħodu, Kmieni, kważi siegħa u nofs qabel tluq ix-xemx, sal inżul ix-xemx ma niklux u ma nixorbu xejn. Xejn. Xejn. Laqqas ilma. Laqqas anke l-ilma. Jiena Graziella, vera nieħu pjaċir nisma' lil Latif u. Naħseb dawn huma l-affarijiet. U nikkonferma kemm hu importanti x-xogħol li qed jagħmel il-Forum. Għax qed jagħti Pjattaforma lil nies bħala tif, jiġifieri li jsemmgħu leħinhom u jkunu jafu illi fid-dinja mhux kollox huwa abjad u iswed. Jiġifieri importanti illi aħna, nies naħseb Atif jista' jitkellem iktar fuq is-soċjetà tiegħu, imma l-Aħmadija għandi rispett kbir lejhom għax huma forza Musulmana moderata ħafna u kif kont qed tgħid inti, jiġifieri hawn min titfagħlu tazza quddiemu bl-ilma jħu għalih, U m'għandux għalfejn. U Atif jipprova jispjegalek għalfejn. U aħna, u naħseb dan jgħin jgħin biex aħna aktar nitgħallmu minn xulxin. Però jekk ovvjament aħna ningħalqu ġewwa djarna u ma nitkellmux ma' xulxin, nibdew nibnu ċertu ideat li forsi xi ħadd ieħor nibdew naraw iktar it-televiżjoni u ovvjament it-televiżjoni u jekk tara l-aħbarijiet dejjem ikabbru l-affarijiet, jiġifieri l-gwerra u naħsbu li U dejjem juru kull ħażin. Il-ħażin kollu naħsbu li l-Musulmani kollha huma estremisti li jaqtgħu l-irjus u mhux vera, jiġifieri l-estremiżmi jeżistu f'kull reliġjon, jeżistu anke f'nies li m'għandhom l-ebda reliġjon. U naħseb importanti li nagħtu vuċi lil lil min hu moderat, u naħseb f'kull tip ta' reliġjon, u anke min m'għandux reliġjon għandu jitkellem għax naħseb dawn huma nies li huma alleati għal għal għal għal għall-partiti politiċi hawn Malta biex imexxu soċjetà iktar moderata u iktar progressiva li timxi timxi 'l quddiem. Fl-aħħar mill-aħħar, kif kien qed jgħid tajjeb Atif, u kif kont qed tgħid tajjeb inti, li dawn huma nies li jikkontribwixxu għall-ekonomija ta' pajjiżna, jiġifieri mhux qegħdin hawnhekk qed jieħdu xi ħaġa lil xi ħadd, jiġifieri jiġu hawnhekk jaħdmu, jaħdmu, iħallsu t-taxxi, jiġifieri jagħtu kontribut kbir, xi kultant anki jagħtu kontribut fejn, il-Maltin forsi ma tantx ikunu mħajrin li jaħdmu, ġifieri biss biss tara naħseb jekk tmur Mater Dei llum il-ġurnata tmur l-isptar tara pletora nies ġnus differenti ta' nurses jagħtu s-servizzi lill-Maltin u mnalla jkunu dan it-tip ta' nies li jieħdu ħsieb il-pazjenti Maltin għax kieku hawn Malta lanqas kien ikollna biżżejjed riżorsi mhux fl-isptar biss, imma naħseb fis-setturi kollha tal-ekonomija. U għalhekk huwa importanti li jkun hemm id-djalogu, importanti li jkun hemm inizjattivi bħal huma bħal hu l-Forum Opportunitajiet Indaqs. U jiena nemmen li għalkemm il-Forum huwa, ejja ngħidu hekk, xi ħaġa li hija relattivament ġdida, anke għall-Partit Politiku Malta, naħseb ir-rwol ta' Forum bħal dan maż-żmien għad jikber hekk kif is-soċjetà tibda tinbidel. Biex inkomplu proprju fuq dak li kien qed jispjegalna wkoll Latif, mela konna qegħdin ngħidu li r-Ramadan huwa proprju perijodu ta' 29, 30 ġurnata obbligatorju għal dawk in-nies ta' ċertu. Din il-ħaġa allura anki biex ngħaqqad ma' dak li qiegħed jgħid Wayne, ladarba Issa intom bħala komunità qegħdin titħalltu mal-kumplament tas-soċjetà Maltija. Waqt dan il-perjodu jkun daqsxejn iktar l-isfida tkun daqsxejn ikbar, ikun hemm naqra iktar kurżità min-naħa tal-Maltin illi jieħdu interess u jistaqsu ta' x'inhu jiġri u bħal speċi ta' kif kif qalwejn. Tista' tieħu għalik jew inkella tispjegalu. Kif tkun id-djalogu hekk f'dawn iċ-ċirkostanzi? Iva, l-ewwel jien naqbel dak li qal Vane. Jien ma ħadtx bħala xi ħaġa kera li meta xi ħadd poġġa quddiemi l-ilma. Jien ħadt bħala opportunità biex nispjega. U dejjem hekk nagħmel għax possibbli xi ħadd li għamel pjaċir għalih Fost li m'għandux biex jieħu ħoss. Tara wkoll il-ħsieb wara. Iva, żgur, żgur, dak dak qed ngħid li m'għandux biex jieħoss li għaliex għamel hekk. U għamel tajjeb u jien ħadd opportunità biex nispjega. U jien għandi rispett għalih kompletament. Eh, meta nagħmlu id-dialogu eh, mal-poplu, man-nies eh, tal-pajjiż, ħafna drabi meta niltaw jgħidu xi ħaġa u jekk xi drabi ħafna drabi jien ma jridx biex ngħid li jien qed insum għax ma jridx biex nuri, fim? U ħafna drabi ma jridx imma fix ċertu punti, ċertu okkażjoni għandi biex ngħid li jien qed insum u ma nistax nixrob jew nikol. Imbagħad il-mistoqsija tiġi x'inhu jissom u kif tisomu u nagħmlu d-dialogu nagħti dak l-informazzjoni u kull darba meta nitkellem fuq dawn is-suġġetti jien nara rispett min-naħa l-oħra, nara li l-persuna li huwa quddiemi qed jitgħallem xi ħaġa u ma jħoss skomdu imma jħoss iktar komdu miegħi biex issa jaf kif għandu biex jagħmel affarijiet miegħi. U jien ukoll hekk nagħmel ħafna drabi fi xi ċertu punti jekk ma nafx il local traditions jew religious tradition xi affarijiet, jien għandi ħabib u dejjem nitkellem magħhom, niddiskuti, ħafna drabi meta niltaqa' ma' xi qassis niddiskuti li kif il-ħidma tal-qassisin, qed isir, kif hija s-sistema, kif in-nies, għandi wkoll kurżità biex xi darba immur fil-konvent nara li kif il-sisters, sorijiet qed jgħixu u assisieri qed jgħixu, kif qed jaħdmu, imma ħadd, Qatt ma kellek din l-opportunità. Le, ma kellix opportunità għax ma nafx kif għandi biex imur, qed nistaqsi dejjem li irid biex nara, naf u nitgħallem dawk l-affarijiet għax dan huma il, jien ħa ngħidlek il-Profeta Qaddis Muħammad paċi tkun miegħu qalli informazzjoni, edukazzjoni huma l-aqwa meta tsib għandek tieħu. M'għandekx tara minn fejn qed tiġi. Ħafna drabi qed nittgħallem bhala jien persuna adult. Imma nittgħallem ħafna affarijiet minn tfal. Minn tfal. Aħna dejjem nitgħallmu. U jien naf li darba kien hemm filosofu, eh, philosopher, xi ħadd qal li kif sirt dasek philosopher tajjeb. Qal li jien tgħallimt kollox minn dawk in-nies li m'għandhomx eh, li ma mhux bil-għal. Qallu, Kif? Huma nies miġnuni u inti titgħallem xi ħaġa minnhom? Qal li dawk l-affarijiet li jagħmlu huma, jien ma nagħmilx. U jien nagħmel mod ieħor. U meta jridu biex nitgħallmu, nistgħu nitgħallmu minn kull Minn kull u anke anke ċirkustanza annimali. u Annimali minn nitgħallmu kull ħafna affarijiet. L-għarfien hija relazzjoni. l-ikbar għodda tar-rispett u fil-fatt Hekk. jgħidu F'soċjetajiet fejn ikun hemm injoranza, nuqqas ta' edukazzjoni, ħafna mid-drabi fejn jikber l-estremiżmu, ġifieri kull tip ta' estremiżmu reliġjuż u tara fejn ikollok komunitajiet li huma miftuħin u fejn ikun hemm komunikazzjoni, dat tip ta' estremiżmu ma tantx jibqa' prevalenti. Ovvjament dejjem ħa jkollok partijiet mis-soċjetà ma' partijiet żgħar mis-soċjetà li jkun li jkollhom dik ir-reżistenza u li Sfortunatament, anke forsi minn nuqqas ta' opportunitajiet li jsibu ruħhom fihom minħabba l-faqar li jkunu qed jinsabu fihom, jibdew iwaħħlu f'affarijiet li mhux bilfors huma r-raġuni tas-sitwazzjoni tagħhom u dik hija sitwazzjoni li kemm jista' jkun naħseb bħala soċjetà rridu nevitawha. Jiġifieri rridu naraw li jkun hemm l-għarfien, irridu naraw li jkun hemm. edukazzjoni miftuħa għal kulħadd u tajjeb li niftakru illi l-Kostituzzjoni ta' pajjiżna wkoll tgħid illi kulħadd għandu jkollu l-libertà illi jemmen u jipprattika liema reliġjon irid. U naħseb illi jekk aħna nirreżistu l-globalizzazzjoni, l-isfortuna hu li jiġri li nsiru iktar soċjetà iżolata u magħluqa u nitilfu l-opportunitajiet tal-globalizzazzjoni U jekk nirreżistuha, ma nista', huwa impossibbli nirreżistu għax, kif nafu, il-globalizzazzjoni ħa tiġri, irridu jew ma rridux, l-għodda tal-komunikazzjoni qegħdin hemmhekk, l-internet qiegħed hemmhekk, u naħseb għandna minflok nirreżistuha, għandna nabbraċċawha u nieħdu l-opportunitajiet u l-benefiċċji kollha ta' soċjetà miftuħa f'tolleranza u f'rispett lejn xulxin u fl-għarfien ukoll. Importanti. Mela, ħa nagħmlu waqfa qasira ta' riklami. Diskussjoni tassew interessanti, nirringrazzja għal darb'oħra, miegħi hawnhekk ġewwa l-istudio għandi lil Laika Ahmed Atif kif ukoll lil Wayne Hewitt u għadna kemm tkellimna wkoll ma' Dunja Borg. Qegħdin nitkellmu dwar id-diversità ta' reliġjonijiet differenti fis-soċjetà Maltija kif ukoll komunitajiet differenti barranin illi bħalissa s-soċjetà Maltija qiegħda tħaddan. Ħa nagħmlu waqfa qasira għar-riklami, nkunu magħkom minn hawn ftit ieħor. Nfakkarkom li miegħi hawnhekk ġewwa l-istudio għandi miegħi lil Laik Ahmed Atif li huwa l-President tal-Ahmadiyya Mużulmana f'Malta, kif ukoll lil Wayne Hewitt, membru fi ħdan il-Forum Opportunitajiet Indaqs, illi żgur illi Qegħdin nitkellmu fuq suġġett li huwa għal qalbu ħafna li huwa razza u reliġjon u s'issa qegħdin nitkellmu propju dwar id-diversità ta' reliġjonijiet li bħalissa Malta qiegħda tħaddan fi ħdanha u kif imma aħna bħala soċjetà u bħala poplu nistgħu dejjem inħaddnu u nuru iktar aċċettazzjoni ke mhux biss f'dak illi qegħdin nifhmu imma anki mbagħad fil-fatti illi aħna qegħdin naċċettaw lil din id-diversità ta' realtà ta' madwarna. Proprju, se nerġa' indur fuq Latif, kien qed jgħidli, qegħdin nitkellmu fuq ir-Ramadan u għadna li, Ir-Ramadan mhuwiex għal kulħadd, iżda huwa għall-adulti jew semmejt li għal min hu anzjan? Le. Le, anzi mhux għal min hu anzjan. Għall-anzjani, xjuħ, dawk li huma marid, li huma qiegħed fuq il-vjaġġ, anke Dawk li ma jistgħux Le, ma jsumu. għandhomx. M'għandhomx għalfejn. In-nisa t-tqal jew nisa li qed jgħaddu fil-perjodu tagħhom m'għandhomx biex isumu u anke dawk in-nisa li qed jagħtu ħalib lill-tfal tfal żgħar tagħhom. Imma jekk il-marda hija terminali jew kronika jew permanenti m'għandhomx biex isumu, imma jekk huwa għal xi żmien, pereżempju xi ħadd għandu deni, pereżempju deni, deni jrih, għal xi ġranet ma jistax isum, imma meta huwa ta' jħoss tajjeb, dawk il-ġranet għandu biex eh, he have to complete Jista' jagħmilha wara. Iva, wara Ramadan, iva. Mhm, jista' jagħmilha. Imma appunt eh, jien irid ukoll biex insemmi din is-sena Ramadan ukoll meta t-tfal żgħar kienu fil-iskola u anke ħafna kienu jagħmlu jgħaddu mill-eżamijiet. Jien ngħid punt li dawk tfal żgħar m'għandhomx biex isumu meta jmorru l-iskola għax fasting may effect their growth. Imma meta huma qegħdin jikbru, dan huwa għal dejjem għandhom għal tul ħajjithom. U l-Iżlam fil-Quran Alla jgħid li Alla jrid li jagħmel x'ingħidu makes things easy not difficult for you. Alla ma jridx id-diffikultà mill-bniedem, għalhekk it-tfal żgħar, m'għandhomx. Huma assenti milli jagħmlu dan is-saħħ. Iva, u hemm xi ġenituri li ma jħallhomx lit-tfal biex isomu u ma jagħmlu tajjeb, hemm huma jifforzaw it-tfal tagħhom tal-età żgħira, dak naħseb mhux tajjeb, għandhom biex imorru l-iskola u għandhom jieklu hemmhekk u jekk xi ħadd irid li jitgħallem lit-tfal tal-età żgħira, pereżempju jien, lit-tfal tiegħi on weekends aħna nagħmlu li ngħidulhom li iva illum tistgħu issumu imma mhux għall-ġurnata kollha għal xi sigħat pereżempju jekk nieklu fl-Erbgħa filgħodu sal-għaxra jew sad-disgħa biss jista' jsumu għax issa huwa l-ħin biex jikbru u Alla ma jridx biex jagħmel dik id-diffikultà fuqhom naħseb li l-aħjar Ħin li xi ħadd isum huwa meta jasal l-età ta' ħmistax-il sena sa tmintax-il sena. Dan hu l-perjodu li xi ħadd, il-bniedem, il-Musulman. Jibda jidra li se jibda jsum għal dawk it-tletin ġurnata. Iva, wara t-tmintax-il sena huwa obbligatorju. Mbagħad jiġi obbligatorju. Allura qisek tibda dik il-perjodu sabiex tibda dderri lilek innifsek li se tidħol għal dan il-perjodu. Dawn huma użanzi, Wayne. Jiena narahom illi kull reliġjon għandu l-użanza tiegħu, barra li hemm it-twemmin differenti, hemm l-użanzi wkoll u t-tradizzjonijiet illi jġibu magħhom kull reliġjon u kull twemmin. Però jibqa' l-fatt illi l-ikbar sfida illi jkollu l-pajjiż hija li s-soċjetà, fl-aħħar mill-aħħar taċċetta din id-diversità. Minbarra, ejja ngħiduha kif inhi, u qegħdin naraw ukoll x'inhu jiġri barra minn Malta, ġifieri ma nistgħux niżolaw lilna nfusna ġo bubble illi ngħidu għax aħna differenti, m'aħniex differenti. Aħna naraw x'inhu jiġri barra minn Malta u ħafna drabi anzi nimxu fuq dak illi jiġri barra minn Malta u għalkemm Nifflaggjaw ħafna din il-ħaġa ta' diversità, illi ngħidu iva rridu naċċettaw, irridu nittolleraw u rridu ninfetħu u l-mentalità tagħna tikber u ħaġa oħra. Però fir-realtà għadna lura, wasalna, wasalna żgur li le, imma Semmejna l-kelma reżistenza l-ewwel u semmejna wkoll l-edukazzjoni. Però fil-prattika, x'inhi taħseb l-iktar ħaġa li tista' tkun effettiva biex nilħqu soċjetà iktar tolleranti? Jiena għandna, kif qed tgħid inti, hawn realtà fil-pajjiż li ma nistgħux naħarbu minnha. Jiġifieri hawn numru ta' nies, anke Maltin, hawn numru kbir ta' Maltin li m'għadhomx jagħmlu reliġjon bħala xi ħaġa li hija tagħhom ukoll, hija xi ħaġa li qed tikber. Jiena naħseb ir-rispett għandu jkun sakemm ovvjament ma jkunx hemm reliġjonijiet jew fazzjonijiet ta' reliġjon estremi li jippruvaw jimponu r-reliġjon tagħhom fuq ħaddieħor. Ġifieri nagħmlu żball li jekk aħna naħsbu li għax il-maġġoranza tal tal-reliġjon hawn Malta hija dik ir-reliġjon Kattolika rridu bilfors nimponu r-reliġjon Kattolika fuq ħaddieħor. Naħseb f'pajjiż li huwa demokratiku li jagħmel separazzjoni ċara bejn l-affarijiet tal-istat u r-reliġjon, li huwa pajjiż sekulari, ma nistgħux nippretendu li kulħadd irid ikollu l-istess reliġjon tal-maġġoritarja tal-pajjiż. Jien naħseb, kif kont qed tgħid inti, l-unika mod kif nistgħu niġġieldu, l-intolleranza hija bl-edukazzjoni. Jiġifieri, pereżempju, Atif għamel att ta' edukazzjoni meta spjegalna fuq it-tazza tal-ilma. Jiġifieri jien ma kontx naf illi fir-Ramadan Musulman ma jistax jixrob ilma, kont naħseb. Illi tal-inqas ilma ma jistax. Tal-inqas l-ilma jista' jixorbu. Fir-Ramadan, jiġifieri, ejja ngħidu hekk, minn tal-programm tgħallimt xi ħaġa jiena wkoll. Jiġifieri, u nieħu pjaċir inkompli ntgħallem u naħseb għandha tkun dik l-attitudni. Illi illi nitgħallmu li mhux dak kollu li huwa differenti jew bilfors hija xi ħaġa ħażina għalina u naħseb kulħadd jista' jikkontribwixxi għall-futur ta' dan il-pajjiż. U naħseb l-unika mod kif nistgħu nimxu 'l quddiem illi billi nifhmu lil xulxin, nippruvaw nitgħallmu iktar. mingħand xulxin, immexxu iktar 'il quddiem l-edukazzjoni u naħseb li jekk iktar ma nifhmu lil xulxin, inqas ikun hemm diffikultajiet għall-pajjiż in ġenerali. U naħseb illi jekk, ejja ngħidu hekk, nifhmu dil-biċċa xogħol illi mhux kulħadd illum il-ġurnata huwa bilfors l-istess, naħseb li nkunu nistgħu nieħdu l-benefiċċji illi fehmiet differenti jistgħu jġibu fis-soċjetà. Ekku. U jiena xi ħaġa li laqtitni ħafna li qalilna Latif ftit ilu kienet din forsi din iċ-ċerta biża' illi tista' tidħol f'dak li jkun illi jħossu mhedded illi b'xi mod jew ieħor Tħossok mhedded illi forsi xi ħadd se joħodlok it-twemmin illi inti tħaddan. Pero' jiena ngħid ħaġa, kif għadt tajjeb ħafna inti, Għatif, illi m'għandniex għalfejn inħossuna mheddna sakemm aħna l-fidi tagħna hija soda, tkun xi tkun fiex nemmnu. Jekk aħna tassew għandna fidi soda f'dak li nemmnu, M'għandniex għalfejn nibżgħu minn diversità, minn xi ħadd li huwa differenti minna. Ma jfissirx illi se jbiddilna, anzi if anything, suppost illi iktar inti ma' forsi xi ħadd ieħor jipprova jurik mod ieħor, jekk il-fidi tiegħek hija soda, inti tkompli tissaħħaħ fil-fidi tiegħek għax inti tkun konvint. Trid tkun konvint minn dak li temmen, jiġifieri fl-aħħar. Jiġifieri la darba nkunu konvinti u għandna l-fidi tagħna soda, m'għandniex għalfejn inħossu. Se jkun hawn, jaf ikun hawn min hu min mhux konvint u jkun qed ifittex u jipprova jitgħallem minn reliġjonijiet oħrajn. Naħseb Diversi papiet ukoll urew fil-ħajja pastorali tagħhom u fil-ħajja illi huma mexxew fil-mod b'mod pubbliku kemm dejjem anzi rrispettaw u marru għamlu viżti lil nies ta' twemmin differenti, jiġifieri b'ċertu rispett, jiġifieri din id-diversità mhux aħna qegħdin ngħiduha, jiġifieri kważi l-Papa li huwa l-kbir tagħna, jiġifieri għalina l-Kattoliċi, Pasbert diġà qiegħed jurina l-mod ta' kif għandna nġibu ruħna. Għatif, żgur illi Inti l-ewwel nett ilek tgħix hawn Malta, tħossok illi għandek postok hawn Malta fis-sens illi tħossha li s-soċjetà aċċettatek, tħoss illi tħossok komdu illi inti għandek twemmin differenti u tgħix ġewwa Malta biex noħorġu. U jekk is-soċjetà jaħsibx illi mexja 'l quddiem ukoll għax naħseb illi mhux li dejjem tibqa' fl-istess post. Tħossok komdu? Jien personalment

li għandi biex naħdem hawnhekk, għandi biex naċċetta dan il-pajjiż bħala pajjiż tiegħi u naf u nemmen u jien ċert li dan huwa pajjiż tiegħi. Inħobbu bħal qed kont inħobb il-pajjiż fejn kont eh, ngħix bħala eh, pereżempju Pakistan. Eh, lealtà u l-imħabba lejn Malta hija parti mill-fidi tiegħi u jien kompletament, jekk mhux iktar minn Maltin, daqs Maltin inħobb lil Malta. Ħa nsaqsik domanda Tief, kont taf il-Malti qabel hekk biex tgħallimt il-Malti f'disa' snin jiena. Kif irnexxielek? Jien għandi ħbieb tiegħi ilhom 40 sena f'Malta, ma nafx x'inhu. Dan ukoll parti li qed meta wasalt hawnhekk, l-ewwel kelli f'moħħi li jien għandi biex nitgħallem lingwa tal-pajjiż. Għax dan ukoll juri l-imħabba tiegħi u Illi inti, wkoll. ekku, dik kienet xi ħaġa li offrejt kważi kważi inti, Iva. de, illi tgħid isma' jiena biex inħossni parti mill-pajjiż jiena se nitgħallem. Naħseb għal xi ħadd Graziella li ilu hawn disa' snin biss naħseb jaf il-Malti sew, Ħafna, jiġifieri. ħafna. U għandi għandi ħabib ħadt xi lezzjoni u imbagħad ħafna qed nipprattika man-nies qed imur eh, f- u nitkellem u Bil-esperjenza. Hemm xi messaġġ li tixtieq twassal lis-semmiegħa tagħna? Iva, l-messaġġ tiegħi dejjem huwa li l-edukazzjoni huwa l-ikbar għodda u injoranza hija l-ikbar għadu ta' l-bniedem. Għandna biex inħallu dik injoranza, aħna bnedmin. Il-kuluri ma jagħmlux differenzi. Jien ngħid u anke lit-tfal tiegħi, li l-ikbar ħaġa li huwa importanti huwa l-krattru tal-bniedem, mhux kulur, mhux kemm huwa twil, kemm huwa oxxon, kemm huwa irqi u kemm għandu flus. Dawn l-affarijiet wara xi żmien. Jiġu u jmorru. Iva, jiġu u jmorru, imma l-krattru. Hemm jibqa'. Huwa jibqa' hemmhekk. Għandna biex niffokaw fil-krattru, affarijiet tajbin. Kull bniedem għandu xi affarijiet. tajjeb, tajbin, xi affarijiet mhux daqshekk tajbin, imma dejjem naraw dak li huwa tajjeb. U l-punt ieħor li rrid insemmi li kull reliġjon għandu xi joffri. M'għandniex biex ngħidu li jien naf dan u ma jridx biex nitgħallem iktar. Le, kif jien, jien studjajt kważi reliġjonijiet kollha. Reliġjonijiet kollha jien studjajt. Biex naf li xi jemmnu l-oħrajn u xi jemmen jien. U tara li mhi l-aħjar l-aħjar reliġjon għalik ukoll. U liema waħda l-iktar li tolqtok ukoll. Żgur. Għalhekk għalhekk meta nistudjaw, meta nagħmlu d-djalogu, dan jagħtina xi ħaġa mhux jonqosna xi ħaġa. U l-punt it-tielet punt huwa li dan huwa wkoll mhux dmir tal-politiċi biss. li jagħmlu u jiftħu din djalogu. Dan huwa wkoll dmir tal-mexxejja reliġjuża biex jedukaw il-komunitajiet tagħhom biex jiftħu mal-oħrajn biex jitgħallmu biex jiddiskutu jagħmlu djalogu. Jien xi drabi nisma' minn xi ħadd li dik dan il-mexxej jgħidli m'għandkomx biex titkellmu ma' dawk in-nies partikulari jew ma' dawk. Jekk il-mexxej jagħmel dan, Dan ifisser qed jonqos ħafna minn dawk in-nies li qed jitkellem magħhom. Jien ngħid anke t-tfal tiegħi meta jmorru l-iskola, jien ngħidilhom għandkom biex tagħmlu diskussjoni mat-tfal tagħkom, meta għandkom xi mistoqsija, saqsuhom. Ela jiġu xi drabi saqsuni, jien ngħidilhom għandkom level saqsu lil ħabib tagħkom. Imbagħad terġgħu lura u. Kemm importanti dal-punt imma Graziella li Atif wasal biex għandu reliġjoni li għandu, wara li studja reliġjonijiet kollha. Kemm hawn kemm nistgħu ngħidu fostna xi kultant naħseb inkluż aħna illi qabel ma wasalna għat-twemmin tagħna studjajna anke reliġjonijiet u kulturi differenti. Ġifieri naħseb u hemmhekk jikkonferma kemm l-edukazzjoni hija importanti. Ġifieri qabel ma naqbżu biex nikkritikaw il-ħaddieħor jew reliġjonijiet oħrajn, għandna naħseb immorru fuq il-kotba naqraw eżattament ir-reliġjonijiet qabel ma aħna nibnu idea ta' xi reliġjon partikolari li hija dak it-tip, bħalma naraw fuq it-televiżjoni li sfortunatament mhux bilfors hija r-realtà, naqraw fuqha, nistudjawha r-reliġjon qabel ma nkunu nistgħu nikkritikawha jew niddiskutuha. Jibqa' ukoll importanti, aha, tal-aħħar. li l-edukazzjoni għandu biex ukoll jibda mill-bidu u mid-dar. Jien insemmik Esperjenza żgħira. It-tifel tiegħi kien fil-Kinder u darba kont konna nerġgħu lura mill-iskola, qalli, Papa, dan it-tifel huwa he's brown. Għedtlu li brown, le, huwa bħalna aħna, huwa bniedem. Jien ħadt kważi sitt xhur biex jagħmluh biex jifhem li l-bniedem huwa bniedem m'għandux klur, Karattru importanti. Dawn sitt xhur tipprova tispjegalu. Imma kull ġurnata meta kien jarak, kien dejjem jgħid imbagħad wara sitt xhur għax kien dejjem kien fil-kinder kellu tliet snin. Dak mhux il-tort tiegħu. Imma jien ngħid li bl-edukazzjoni ħa dak il-punt li l-bniedem huwa bniedem mhux il-klur. Edukazzjoni, perserveranza u jiena nibqa' ngħid naħseb waħda mill-iktar affarijiet ukoll importanti hija li r-rispett. Ir-rispett irid ikun fi kwalunkwe sitwazzjoni, f'kwalunkwe relazzjoni li aħna jkollna. Mela, jiena wasalna fl-aħħar għax qegħdin jagħmluli sinjal. Grazzi ħafna ta' din id-diskussjoni tassew interessanti. Nittama li anki intom is-semmiegħa sibtu dan it-tagħrif tassew interessanti. Grazzi Wayne għall-parteċipazzjoni tiegħek. Mela, jiena nagħmel appuntament miegħek dalwaqt, Wayne. Tajjeb illi ngħidilkom illi dalwaqt se jkun qiegħed jibda jipprepara, jekk Alla jrid, għat-tieni konferenza fi ħdan il-Forum Opportunitajiet Indaqs li għal darb'oħra nerġgħu nlaqgħu l-organizzazzjonijiet ta' twemmin differenti li jinsabu ġewwa Malta. Nirringrazzja għal darb'oħra lil Għatif li tana l-parteċipazzjoni tiegħu, tana l-kontribut tiegħu f'dan il-programm. Nawgura lilkom is-semmiegħa il-kumplament tal-weekend it-tajjeb u tinsewx illi aħna nerġgħu inkunu magħkom bħal lum ġimgħa fl-istess ħin. Insellmulkom.